jiruun duniyaa tun nama mu'minaaf mokkoraa ilma aadam rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mokkoruuf jecha addunyaa tanarra fida rabbiin qur'aana isaa kabajamaa keessatti suuratul balad ni kakate duba laa uqsimu bihaadha albaladi biyyoo makkaa tanaanin kakadhaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan fadheen kakata hogganii fi waan fadheen kakate guddina waan sanii agarsiisuuf ittiin kakata Rabbiin biyya Makkaatiin kakatee, Laa uqsimu bihaadha albaladi wa anta xillun bihaadha albaladi, haala gartee ati halaal godhataa ta'e kabajaa isii, yaa Nabii kiyya Muhammad, wa waalidin wamaa walada, akkasuma ka dhalee fi ka dhalchiise, ka dhalee fi ka dhalateenis kakadhe, abbaa fi ilmaanis kakadhe jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. kana hundaahu wanni itti kakate jawaabul qasam deebisaan kakuu kana hundaahu laqad khalaqna al-insaana fi kabadin dhugatti nin uume ilma namaa kana fi kabadin cinqii keessattiin uume ay fi ta'abin wa fi mashaqqa dadhabina gartee of hifachuu bakka hiraar bootaa fatanaa godheetiin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa kana addunyaa tana keessa bakka cinqii godheefiitiin isaan keessatti uumee ja'a. Suuraa biraa keessatti tabaaraka alladhii biyadihi almulku wahuwa calaa kulli shay'in qadiir guddatee ol tahe inni garti'ee mootiin mootummaan hundi harka isaa jirtu

biyya addunyaa tana lafa caalama addunyaa tana bakka qormaataa godheeti nu laaluuf jecha ayyukum ahsanu amalaa isinirraa kamtu dalagaa hedduu hojjetan jenne rabbiin eenyutu dalagaa isinirraa bareechee hojjeta laaluudhaafi nun jaa Kanaafuu jiruun duniyaa jiruu qormaataa, bakka rakkoo waan taateef rakkoo hunda keessatti namni muslimaa akkaataa keessatti dabru qaba. Kan duraati balaa tana tanatti fide Rabbiidha je'ee amanaa jechuudha. Akkasuma immoo namni muslimaa tokko hoggani fi balaan takka itti dhufte du'a hin hawwu. Yaa Rabbi na ajjeesi je'ee takkaahuu lubbuu isaa kara du'aa of hin oofu akkasuma immoo du'a ofirratti hin kadhatu.

Cinqii isatti dhufteef jecha jiruu duniyaa tana keessatti mokkora adda addaa isarra dhufuu jecha tokkoon keessan du'uu hin hawwina du'a ofirratti illee hin kadhatina immaa muhsinan takkaahuu nama gaarii teheeti namni muslimaa sun nama gaarii rabbii beeku rabbi sodaatu taha fayazdaadu husnaa jee toltuu san dabalataa du'a hin hawwinaa jee rakkoo isin dhuftee jecha yoo nama gaarii rabbi sodaatu rabbii beeku ta'e wa immaa musii'an takkaahu nama rabbii hin beeyne fadhii lubbuu jala deemu kan gartee amma amma fadhiin lubbuu isa dogongorsiistu taha falacallahu yustactab ay yatuuba ni malaa gama rabbii subhaanahu wa ta'ala deebu'uun hiree arkatee guyyaa haarawa san keeysatti guyyaa dhufu kana keeysatti Hiree arkatee gama Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa deebi'utu mala. Tokkoon keessan du'a farratti inuma akka hundattuu hin kadhatinaa nun ja'a. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wa salaam. Akkasuma immoo hadiisa abbaan Hureyraa gabaasu kan biraa keessatti ergamaan Rabbi alayhi salaatu wa salaam laa yatamannayanna ahadakumul mawta tokkoon keessan du'uu hin hawwina. Falaa falaa yadac bihi min qabl ifirra kadhatee du'a ifirratti kadhachuun isaa sun waan isaa bu'aa buuftu hin qabdu balaa sanillee isarraa hin ooftu an ya'tiyahu balaan sun itti dhufuu waa isarraa hin deebistuuya gaafa rabbiin balaa takka si barbaade si mokkoruudhaaf jechuu suma dhufti wanni sun tanaafuu falli jiru obsanii rabbii subhaanahu wa ta'aalaa kadhachuu namni muslimaa hogganiif balaan itti dhufte rabbiin mokkoraaf na fide je'ee obsee rabbii isaa irratti hisaabbata malee du'a hin hawwu yaa rabbiin ajjeesi jeef irratti hin kadhatu akkasuma immoo lubbuu isaallee hin ajjeesu wa idhaa maata hogganifi du'e immoo ilmi namaa

khayriidha malee hamtuu hin dabaltu jedha ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Hadiisa akkasuma Anas gabaasu keessatti ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam laa yatamannayanna ahadakumul mawta tokkoon keessan du'a ofirratti hin hawwina yaa Rabbi na ajjeesi jettanii fa'in kaana laa budda yoo ni figartee akkas jechuurraa kan gartee hin hafne ta'e haa ja'u falyaqul haa ja'u allaahumma ahyini in kaanat ilhayaatu khayran lii yaa rabbii kiyya na jiraachisi yooni fi jiruu tana keessatti itti fufee jiraachuun kee khayrii naa qabaate yaa rabbi na jiraachisi haa ja'u watawaffani akkasuma immoo na ajjeesi in kaanat ilwafaatu khayran lii yooni fi du'uu keessa khayriin naaf jiraatte li'annahu Isaatu sii beeka rabbiitu subhaanahu wa ta'aalaa qadara si harkaa qaba arra ati hamtuu keessa jirtu tan arraa tana qofa agarta rakkoo tana booda bal'inaatu dhufa waan ta'eef rabbiin bal'ina san booda jiru sii jaalata yeroo garii akkanatti haa akkana rabbii isaa haa kadhatu yoo nifi jechuurraa kan of, of, of duuba hin deebine ta'e ka irraa hin hafne ta'e akkana haa ja'u yoo jiruu tana keessatti tufufuun khayrii naa qabaate yaa rabbi na jiraachisi Yoon immoo akkasuma immoo du'uu keessa khayriin naa jiraatte hamtuun gartee tatanarra hamtuu tanuma wal duraa duubaan dhuftu taate watawaffanii fa'in kaanati ilwafaatu khayran lii yoonii fi du'uu keessa khayriin jiraatte yaa rabbi naa ajjeese haa jiru malee tokkoon keessan lafaa kaatanii rakkoo arra keessa jirtu jecha Balloo booda dhuftu waan hin agarreef akkana hin je'inaa nun ja'a. Ergamaan Rabbi alayhi afdalu salaati wa atamma tasliim. Tanaaf obboleeyyan kiyya jiruun duniyaa bakka mokkoraati. Bootaa gartee ilmi namaa ittiin mokkoramu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala nama mu'minaa tokko ni mokkora. Maal jee ergamaan Rabbi alayhi salaatu wa salaam. In Allaha idha ahabba abdan hoggani fi Rabbiin gabricha tokko jaalate yusib minhu of biraa tuqaa itti heddummeeysa amma amma gartee tuqaa itti fida rakko adda addaa isarra fida tanaafuu akkanatti haa beeynu mokkora kana boodallee balloon ni jirti insha allah inna maca alcusri yusra gartee rakkoo hunda booda ballootu jira akkana nun jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala rabbiin subhaanahu wa ta'aala rakkataa keenya hunda